ya ndo vha ṱanganedza zwavhuḓi hafhanoni kha venda list fm online radio vha songo hangwa venda list fm online radio ri roṱhe ri tshe roṱhe ri roṱhe a hu na hune ra khou ya hone hafhanoni vhathetshelesi vha venda list fm online radio na mafhungo hafhanoni mafhungo ndi avhuḓi nga maanḓa ya nga madzina ndi nṋe mukula zwi ḓo fhela venḓa list wa u renda zwa zwino fhedziha kha topic hafho vha ḓo i wana yo ṅwaliwo pfhi venḓa list wa u renda he is going to change his name too zwi ḓo names ya ndi zwiswe zwo eh, venḓa list wa renda u khou yo tshintsha dzina artist name u bva kha venḓa list wa u renda u ya kha zwi ḓo nams ya ndi dzina ḽavhuḓi nga maanḓa fhedzi ya zwinzhi ri ḓo zwi pfa a thome ri fhire nga hafha ndo vha ndo vha tambela track hafhanoni eh ndo to itswa zwiṱukunyana eh mutakalo venna list orena nda vha ṱanganedza nga track ya vhuḓi nga maanḓa muneiba fizi ana funi ya ya hafhanoni a vha ri ndi vha tambele ḓinga u bva kha Mboy Maria Maria Maria Mboy 808 ndi ḓo vhuya ndi tshi vha ṱalutshedza zwavhuḓi nga u shanduka ha dzina heḓi ḽa fenda ḽi tshi thiwa u renda u ya kha zwiḓo nams

Some say DJ Hydro, some say ya ndi khou vha ṱanganedza ndi khou vha ṱanganedza ndi khou vha ṱanganedza ndi khou ḓivha venḓa ḽi sithiwa u renda nṋe mukula zwi ḓo fhela ndo ḓa fhanoni ndo ḓo vha ṱanganedza kana ndo ḓo vha ṱalutshedza nga dzina ḽine nda khou ḓo ḽi tshintsha u bva kha venḓa ḽi sithiwa u renda u ya kha nṋe mukula u ya kha nṋe eh ubva ndi nga tori sorry ubva kha vendor list wa u renda u ya kha zwi ḓo fhela nams zwi ḓo fhela nams ḽi khou bva kha zwi ḓo fhela nṋe mukula eh vha ḓo swi humbula zwavhuḓi uri eh hoyu ane khou amba zwa zwino ndi murendi ndi nṋe ane nda nda khou amba zwa zwino ndi murendi lune eh dzine ḽinoni ḽa venḓa listiwa u renda eh ḽi na zwinzhi zwine ya ndi ngazwo ndi tshi khou tshintsha ḽi na zwinzhi zwine nda ḓo zwi ṱalutshedza musi tshifhinga tshi khou ḓiya uri ndi ngani ḽi tshi khou tshintsha nga u tou ralo ḽi tshi khou ya kha zwi ḓo nems vha ḓo ḓi zwi pfha uri ndi ngani vha ḓo zwi pfha na vhone uri zwo vha zwo teyo ndi tshintshe dzine ḽinoni ngauri zwa zwino ndi khou ḽi tshintsha hanefha vhukati ndi, ndi, ndi, ndi mathomoni o tshintsha heḽi dzina hafhanoni zwino ndi mathomoni ḽo thomo tshintsha ṋamusi hu tou vho ri vho eh ḽi nga si khou fuwa ḽo tshintsha zwi khou itea nga zwiṱuku nga zwiṱuku fhedziha vha ḓo ḓowela vha hangwa zwa venḓa ḽi si thiwa u renda vha ḓowela zwiḓo nams ya eh, zwi ḓo names ndi z w i d o vha pfuka space ya vha n e m s ya zwi ḓo names ya eh, ndi zwine zwa khou ḓo vha ngo to ralo vha songo to mangala musi dzinyimbo ntswa dzi tshi bva dzi tshi ḓo vha dzi sa tsha pfhi vendelist wa u renda kana artist a tshi ḓo vhasa tsha pfhi venderlist wa u renda ngeno hu muthu muthihi ane a khou vha eh, a no khou bvisa edzo nyimbo fhedziha ndi ḓo vha ndi tshi vho pfhi zwi ḓo nams ndi zwine khamusi vha khou tea u zwi ḓivha zwa zwino uri vha pfa treke i na zwi ḓo nams kana yo ṅwaliwa hanefhaḽo pfhi artist ndi zwi ḓo nams kana mukeno fitshara na zwi ḓo nams vha zwi ḓe zwa uri ndi nṋe uno ndi nṋe vendalist wa u renda ndi khou tshintsha dzina fhedzi ya official eh, ḽi ḓo vha hone ḓuvha ḽine nda ḓo vha ṱalutshedza official uri zwino dzina ḽo tshintsha ḽa tshoṱhe ya eh, ndi ḓo humbela tshumisano hanefha ndi ḓo tshintsha hoṱhe na kha facebook fhedzi zwa zwino thi thu tshintsha ndi ḓo vha vhudza ḓuvha ḽo tshintsha ndi ḓo tshintsha kha facebook hoṱhe na kha dzi dostrokid kha dzi youtube hoṱhe ndi ḓo tshintsha dzi spotify dzi apple music hoṱhe hune nda eh, hoṱhe hune nda nda vha ri mini hune nda nda distributa hone music wanga u ḓo vha na tshanduko nnzhi nga maanḓa zwi tshi khou affectiwa nga u shanduka heḽi dzina tshanduko dzi ḓo vha dza u tou ri vho dzina ḽi ḓo vha ḽi sa tsha vha venderlist kana venderlist wa u renda hu ḓo vhono vha zwiḓo nams ngo to ralo um zwinzhi zwine nda nga to amba nga tshanduko hedzinoni ndi zwa uri um vha tshi vhona ndi tshi khou tshintsha ndi ngauri ri dzina ḽa venḓa ḽi tshitiwa u renda na nṋe sa artist kana sa murendi ndi pfa ḽi songo dzula zwavhuḓi lune ya ndi zwone fhedziha vhane khamusi vha khou pfa ḽo dzula vhoyi ya eh, ya na nṋe tshi ḓi thoma ḽo vha ḽo ḓi dzula fhedzi hezwo zwino ndi khou pfa uri a ḽi ngo tsha dzula nga zwiteṅwa zwo yaho ngo fhambana zwine nda ḓo ḓi vha ṱalutshedza musi tshifhinga tshi ya tshiṅwe tshine kha musi tsha tovha tshihulwanesa nga maanḓa dzine ḽinoni ḽo lapfesa ri khou vha na thaidzo nga maanḓa um dzi fene dza fendelist wa u renda ri khou vha na thaidzo nga maanḓa musi u tshi vha na dzi gigi na mini ya vha balelwa u to ḽi vhea ḽoṱhe to ri venḓa list wa u renda vha mbo ḓi vhea venḓa list zwino nda vhona uri ndi zwiṅwe zwa zwithu fhedziha heyo a si yone mbuno khulwane kana a si yone point yo ita uri khamusi dzine ḽi tshintshe hu na zwinzhi zwine zwa vha zwihulwane zwo ita uri dzine ḽi tshintshe u to fana na dzine ḽinoni a ḽi tou vha ḽa ḽine ḽa khamusi ḽa tou vha ḽine ḽa nga tou define uri hoyu ndi venḓa list wa u renda venḓa list vha tou zwi pfa uri ya zwi na venḓa nga ngomu zwi na ya zwi na venḓa nga ngomu fhedzi ya dzi dzi dzi dzi dzi artist ya ri tea u vha na na madzina na vha unique ane a tou vha a tou ri define vha khou zwi vhona ane a tou amba uri hoyu ndi venḓa list

swiṱo nams ya na musi hu tshi khou tambiwa track hanefhaḽa kha dzi fm khulwane tshi khou pfhi ri khou vha tambela track ya swiḓo nams vha ya zwi pfa uri zwi na that thing na musi vhone vha tshi khou mbidza phathini yavho munyanyani wavho vha tshi khou ri swiḓo nams vha nga kwama kha ṋomafono dzi tevhelaho 072 458 693 ndi a wana na kha facebook zwa zwino ndi khou ḓivha venḓa listiwa u renda fhedzi a swiḓo nams